Rr azul fell-awen, rr azul fell-awen, ssirid d ameckiṭuḥ kan, kra n theddurin kan, axuya, axuya, lemmak-agi, lemmak-agi icebbel akk ddunit, incroyable, incroyable, slet-d mliḥ, conseil,

L'est du Maroc et la Tunisie. Bɣan ad d-ḥyun la, la même idée entière, c'est la même politique que BRTV. Tamaziɣt, tamaziɣt, tamaziɣt, kečč ur tewwiḍeḍ ara ula d aqbayli. Ur telliḍ ara ula d aqbayli. Ur d t'as pas encore arraché ton statut de kabyle, neɣ de chaoui, neɣ de terki, neɣ de mzabi.

Tinakkni ifassen-ik ad selben d lmuḥal ad wten. Tinakkni akken wteɣ, akken wteɣ ad leḥqeɣ wayeḍ. Akken wteɣ ad leḥqeɣ wayeḍ. Akken wteɣ kečč mi, mi k d wayeḍ i leḥqeɣ. Lyas Reḥmani, Jamiɛ ixemmem-d lḥamas s wanect-agi, lessaran.

Amek iman-ik ur t-in-teḥḍareḍ? Tin akken iwzan uqbel ifrax, iwzan uqbel ifrax, ssqef uqbel lsas. Si kraḍ a Leqbayel, s wacu ara d-takim irḥel baba-kum ma ur yi-d-tennim? Walaɣ kra n Leqbayel fkan, ttaken-as tameẓẓuɣt, fkan, fkan zeɛma afud-agi ṭṭamaɛen ad d-ḥlil l'année midi entière neɣ toute la majorité. Autant donner que toi tu n'existes pas, en tant que Kabyle. Msekra iwzan uqbel ifrax. A bɣan ad xemmen ssqef uqbel ad xemmen lsas. Ayaw ad nḥelli tnurter statut de Kabyle après win yebɣan ad d-iɛaned win ur nṭis ara yedduqsen ad d-iɛaned a leqbayel. Ad lemmer kan i iḍerren lsistam-agi, i iḍerren rracad-agi, ḥaca lemmak i sen-icerqen dagi, ama i waɣzen n lsistam, ama i tteryel d rracad, qui issu de du fils d'Issu n Rebbi si ṭṭult n Ɛli Belḥaǧ tarbaɛt-is. Tgumam ad tefhem tasertit, neɣ?

Zeɛma yakan ulac anda niḍen i ttakin ara? Welleh ma s d-theddreḍ asif fini, le vina yelḥa, le vina de l'arabisation et de l'islamisme yelḥa deg-sen a leqbayel, ils sont fiers, ils vont plus combattre pour pour arriver à arracher leur statut neɣ leur état neɣ tihin neɣ tihin.

Bdan-d yesqef lsas ur t-sɛin ara. Acu n ssiɛqa-tagi? A tewriḍ acu? Axxam ma ur yesɛi lsas, xas yeṭṭef-it wejgal, mass yiwen wass a t-yeddem waḍu. Ala ṭṭixer-taɣ a urdiɣ, a ṭṭixer-taɣ, tamurt-nneɣ izedɣ-itt waṭṭan seg uẓar i tt-id-berkuɣ. Wakk ara nerr d sselṭan a s-id-yafen ddwa aḥellu, yerɣa uzegzaw d uquran, a lfahmin yeɣran, a leqbayel yeɣran, ɛemmret tamurt-nwen taqbayl, ɛemmret-as qbel ad texlu asigraw. Tamurt-nneɣ iddem-itt usyax, iruḥ wegdud wakali. He, wala. Ur tafeḍ yettamen s ccyax, s l'islamizm, soi-disant, wayeḍ yeṭṭalab tilelli am nekkni. Nekkni neṭṭalab tilelli, neṭṭalab la laïcité, la vraie démocratie, la bonne école pour notre Kabylie ass azekka. Wayeḍ tafeḍ yekkamen s ccyaṭ s lislamizm d wayeḍ d wayeḍ, wayeḍ yeṭṭalab tilelli, ma d igad yukren akk tamurt agi yeččan, ukren-tt akk, xlan-tt am am Cakib Bexlil, am wayeḍ, am wayeḍ, am Bucwar Belin zik, atan tura yerwel ar Lizrayel, atan wihin ad d-rabki, ad d-rabki qliba, wihin, wihin, igad yeẓran d tikellax neɣ ma am Leqbayel neɣ iḥewṣen kif kif, dik nukka-d yas. Igadizen s ikellax uffgen am yefrax heggan lebruj di leɛli a simmal lero i leqbayel ar melmi ara d-takim ariṭa ariṭa ayaw ad tuɣalem ar yird n ukufi nwen ad narda nadi ad nuɣal ar yird n ukufi a leqbayel.

Acu akka belli tesɛa tu, tesɛa kulec, ad d-nettɛawad kan tesɛa, tesɛa, tesɛa, tesɛa. Tesɛa littoral, tesɛa lturizm, tesɛa a wi d-ifassen ara ixedmen. A s-tixrem i nnḥas-agi n way gar-anwen, sennig neɣ ḥedd ur yelli i ntettu idiri-a, igenni neɣ ad d-yefk itri am wagi a Mda Ferḥat-a, a t-id-nerr d aɛdaw fell-aɣ, a t-neǧǧ kan ad d-yeflali, a nekker i yisan-nneɣ.